Et le rôle n Daglas dagi deg lqaɛa. Akken daɣen, ma yella Lmasiḥ, asmi i iɛac, iḥrec ccariɛa neɣ xaṭi? Yekkes-itt neɣ ur tt-yekkis ara? Nezmer ad nettwasellek s yes neɣ ur nezmir ara? D wigi i d isteqsiyen isteqsayen waṭas n watmaten d tiysetmatin ɣef ayen yeɛnan asaḍuf n Sidi Ṛebbi, ɣef ayen yeɛnan ccariɛa-agi n Sidi Ṛebbi. Aṭas n umeslay yellan fell-as daxel n tmezgida, anda steqsayen watmaten d teysetmatin ɣef ayen yeɛnan ccariɛa. Ad nwali d akken llan deux extrêmes. Lan widak i k-iqqaren i ilaq ad nḥarez ccariɛa. Mu tt-neḥriz ara, ur nettwasellek ara. Lan widak i qqaren d akken ccariɛa ikkes-itt Lmasiḥ, ur tesɛiḍ i teṣleḥ. Dɣa ad nwali d akken les deux extrêmes-agi-ni ulac anṭiq-nsent deg la Bible. Ayɣer? Axaṭer iswi n Sidi Ṛebbi mi d-ifka ccariɛa d acu-t? Ifka-d ccariɛa i wakken ad d-ibeggen ṭṭbiɛa n Daglas. Ccariɛa tesɛa azal d ameqqran. Ccariɛa d lḥaǧa yellan tesɛa amṭiq d ameqqran deg tiri iqedsen. C'est le seul passage anda Sidi Rebbi yura s ufus-is, s uḍad-is ɣef ɛecra n teblaḍin i d-yewwi Musa i ugdud n At Isṛayil. D ayen mi neqqar les dix commandements neɣ ɛecra n imeslayen.

ɛecra lumurat i s ara ddun. U ɛecra lumurat-agi ayetmaten a tiysetmatin, d ayen seg yezmer ad yeddu le monde mebbi ɣir leɛtab i yettneɛtab ass-agi. Rebɛa imenza anda yenna d akken ur tettɛabadeḍ ara arebbit nniḍen, ur txeddmeḍ ara lmeṣnuɛat, ur treggmeḍ ara Neɣ ur ttbeddareḍ ara isem n Ṛebbi deg lbaṭel akked uḥraz n wass n westeɛfu. Wigi d ayen yeɛnan Sidi Ṛebbi. Mbeɛd setta-nni ineggura, lɛibada deg wass n ssebt, ur tneqqeḍ ara, ur tzennuḍ ara, ur tettakreḍ ara, ur tettcehhideḍ ara cchada n ẓẓur, ur teṭṭamaɛeḍ ara agla n lɣir-ik. Tigini ɛnan-t amdan. Ɣef ddemma n wayagi, Lmasiḥ yenna-k dakken ccariɛa, ad tḥemmleḍ Rebbi seg wul-inek, seg ixemmimen-inek, s tezmert-inek akk, d lɣir-ik am yiman-ik. Irezumi-d, ma nezmer ad d-nini, ccariɛa deg sin

Ixef wis xemsa yenna-k d akken ur d-usiɣ ara i wakken ad rẓeɣ ur d-usiɣ ara i wakken ad kkseɣ ccariɛa yeqqar deg wawal eh, n Douglas ixef wis xemsa n Mata Matthew 5 apartir le verset 17 inek Ur ǧeɛlet ara belli usiɣ-d ak ad kkseɣ ccariɛa neɣ lanbiya, usiɣ-d mačči i wakken ad kkseɣ, lameɛna i wakken ad snenkmaleɣ. Amin ad awen-d-iniɣ, skud igenwan akk d lqaɛa ur fnin ara, ur imeḥḥu si ccariɛa ula d yiwen lḥerf neɣ yiwet n tenqiḍt alamma yeḍra kullec. Ɣef wayagi, win ara yekksen amecṭuḥ akk deg lumuṛ-agi, yerna isselmed i wiyaḍ ad yexdem akken, ad yettusemmi d amecṭuḥ akk di tgelda n igenwan. Akka i atmaten a tisetmatin. Dagi ad nwali d akken Lmasiḥ ur k-yenna ara usiɣ-d i wakken ad kkseɣ ccariɛa. Ur k-yenna ara usiɣ-d i wakken ad rẓeɣ ayen yellan deg lɛahd aqdim. Bien que ilaq ad nefhem yiwet n tɣawsa, d akken Rasul Bulus d annect-agi i yedivlupi, ur nezmir ara ad nettwasellek s ccariɛa. Ayɣer? Axaṭer ccariɛa ssebgana-yaɣ-id belli k d imednuben i nella, belli k nuḥwaǧ amsellek. Ttagi idlidi n rasul Bulus, anda yeqqar dakken ccariɛa ssebgan-ayi-d nekkini. Mais ça ne veut pas dire belli ccariɛa diri-tt. Au contraire, deg tebrat n Irumaniyen ixef wis sebɛa taṣeddart tis tnac, yenna-ak ccariɛa telha. Telha xaṭer d acu ccariɛa, ad tḥemmleḍ Ṛebbi wa ad tḥemmleḍ lɣir-ik, anda ur tneqqeḍ ara, ur tzennuḍ ara, ur tettakeṛḍ ara, ass-agi m'uɣaleɣ d amasiḥi, ad kemmleɣ nekki deg wayen n diri, anda amasiḥi ur ineqq ara, amasiḥi ur yettaker ara, amasiḥi ur izenna ara, amasiḥi ur yeṭṭamaɛ ara, agla n lɣir-is.

d lǧessa itu ukontrar ukontrar ma yella nedda akked lmasiḥ ad naf iman-nneɣ neḥrez ccariɛa non pas s tezmert-nneɣ mi s tezmert n lmasiḥ ɣef ddemma-agi ay atmaten at isetmatin ɣurwat anda i kent-ttkellixen wid ara d awen-yinin tura d lawan ad terẓem ccariɛa xaṭer tagini n Sidi Ṛebbi, d Sidi Ṛebbi i tt-id-yefkan, mačči i wakken ad tt-nerkeḍ, ma i wakken ad tt-neḥrez deg wulawen-nneɣ. Ǧeɛɛu lehna d talwit. Ɣer tikkelt nniḍen.